kiti mukaisa mukona ndo musi wamunoona kuti gava rino dambura musungo kamhuka kadiki strike but kana muda kuona kuti mhuka iri dangerous isei mukona mobata mabonza muchida kuirova zvakafanana nemhakure mukakomberedza mhakure mukaona yasimudza musoro sudurukani nekuti painoti fetu ipapapo panohwana ari kuenda kumakuva hatisi kuita semazita kangoma karirise ndiko kaparuke china manenza hachifambise chinomirira kuti mavara achaonekwe kwaona denga rakudibira ramona hori moziva kuti chimvura mabwe chakuuya hanzi namwari wedenga makaita zvose ndikaramba ndinyerere mukafunga takafanana makaita zvose ndikaramba ndinyerere mukafunga takafanana but ndichakutendeukirai kuusu hwenyu ndigokupondai nehasha dzangu dzose nekuti vanhu vazhinji munoziva mwari werudo mwari wepisi werunyararo asi jehovha wehondo chaiye havasati vamuona pozoita vamwe vakunamata vanhu vanoti the voice of god is the, vo the voice of the people is the voice of god god is case has no appeal hapana akaenda kudenga akanogara pamadara amwari akanzva mwari achitaura hongu mona chimwe chine nguva yake ndogona ita zvese zvamuri kuita izvi mugobunyikidza vanhu nafaro akamboziita akapuwa matest aisvika gumi achiramba akaoma mhoke asi nguva ichakwana nguva ichakwana nekuti wega unotara taiwa chitorai engine ichi there is nothing new under the sun what we are seeing today happened before when they are so comfortable in their dwelling thinking kuti vakazviita vakazvigona tragedy shall strike uyo anorarama nebakatwa achaparadzwa naro akapinda neku achabudawo neku garai makazviziva izvo 1930 after land apportionment act the rhodesian government tried to raise tax vakatraya kuraise revenue vakambunyikidza vanhu vatanga kuvabhadharisa vaiti heart tax imba nemba yave nekadumbu akamba kairound kaibhadhariswa heart tax kureva kuti kana wanga usina mari yekubhadhara heart tax iyoyo zvaitoo nani kuti usatovaka nekuti kana ukangovaka imba yeround waitobhadhara hard tax kumbunyikidza vanhu kusvika vabatwa vane chibharo kuenda kunosenzera varungu zvechibharo chaizvo chaizvo kuti vakwanise kubhadhara hard tax munyika yekwavo ndozvatakuona zvakuitwa nevaruma kuti imba nemba imba iyo ye 400000 iyo ngaibhadhare tax saka eh, wato crime kuita imba muzimbabwe yatomhosa kuita imba muzimbabwe vanhu vachiri kuchema izvozvo

vanhu vakumbunyikidzwa vakubhadhariswa mutero kuti unemba kumbunyikidzwa kuchera foundation ngapauye mainspector kuisa slab ngapauye mainspector kutanga kurova mudhuri ngapauye mainspector window level inspector watsika paroof inspector waakurufa inspector mari inenge ichingobhadharwa to nechioko mhomwe nechioko mhomwe vakati apa pakapenda apa paka kusvika imba iyoyo ipere mari yaunenge waburitsira mainspector haa ah, inotokutengera 50 bag dzecement kumbunyikidza vanhu mwana wezimbabwe haana kusununguka kuona imba iye zvino mwana wezimbabwe haana kusununguka kuvaka imba itori mhosva kutovaka imba muzimbabwe wapedza kuvaka imba yako yawatsagira ukazvivakira mvura hakuna magetsi acho hapana wozvidhonzera zvese izvozvo zvobhadharwa mari mari yekupenga vapedza voya takakupai magetsi takakupai mvura iwewo munhu waziitira zvese from a to z wotirega ndichere chibhorani zinwa youya matadza kundipa mvura ndochicherawo chibhorani pamba pangu eh, makutoda pemindi yekuti ndakaisa chibhorani asi makatadza kudeliva mvura but ndakufanira kubhadhara zinwa kuti ndaisa chibhorani pamba pangu and ground water yese ndeyehurumende makatadza kundipa mvura ndoisa generator pamba pangu nekuti makatadza kundipa magetsi tax moti ndofanira kubhadhara kushandisa infrastructure infrastructure ndeyangu ndakaita conduit piping dzangu ndikaita house wiring yangu nemari yangu vandakonekta generator rangu padb rangu randakatenga nemari yangu mouya imi motaura kuti uri kushandisa infrastructure yezesa saka bhadhara kubhadhara chii witchcraft broad day witchcraft mazuva anaya ane utsinye ane uturu hunenge hwemhakure vana wekuti mwana wezimbabwe ari kuzama nepaanogona kuti aite plan yekuti ararame upenyu hwake but unoona vanyuka nechimwe chikona matadza ndipa magate ndoisa generator mouya futi ndoisa solar yangu mouya futi muri umonyatsodei chamuri kunyatsoda kuvana vezimbabwe muri kuda hondo imi ndoyamuri kutoda pafeya chaipo chaipo nekuti kutaurirana nevanhu hamusi kukwanisa munoda kugara makatsika munhu conzi munhu anobhadhara tolgate paroad isipo road nofamba mumakomba yokuti inoita 60 kilometers uri kufamba musango wabhadhara tolgate refour dollars honzi bhadhara magetsi hauye magetsi acho but bhiri rinongouya honzi bhadhara mvura mvura inouya kamwe chete pagore pachristmas kungafadza christmas kamwe chete pagore but nobhadhara mafixed charge emvura isingauye wobhadhara refuse yemabin asingacollectwe wobhadhara water reticulation emvura isingauye you pay for all that mvura hakuna but you still have to pay bhiri rinotouya wena remvura isipo yemabhini asingatakurwe yonzi blemai city council city council haina mvura yairi nayo mvura iri kuonderewa nezinwa magate blemai city council magate anokonderewa nezanu nezesa wonzi bhadhara fixed charge yemagetsi asingauye bhadhara fixed charge yemvura isingauye utsinye utsinye chaiwo chaiwo wekupedzesera ezvezimotevera kumaruzevha uko land yese ndeya president what kind of satanism is that ndoenanji satanism yakuitwa land yese ndeya president land ine vanhu akaifira iyi land ine makuva iyi honde amunotaura kuti makarwa ikai hamuna kurwa mega ana mbuya vedu vakakubikirai sadza ana sekuru vedu nemadzibaba vedu vachiuraya mbudzi uku mombe dzakapera maruzevha stapula ana mukoma kuti varwe hondo ko dai makaisirwa poison makapera but hazvina kuitwa izvozvo why nekuti mwana wezimbabwe akadecida kuti tiri kuda rusununguko vanhu vese vakarwa imi mairwa hondo dzepfuti ruzhinji ruchirwa hondo dzesadza hondo yemukoti vana sisi vedu vachibatwa zvibharo uku nana mukoma vana mukoma vedu vachiitiswa mijibha vachitakuriswa mutorerema but nhasi ndo paunoudzwa kunzi takarwa hondo hamuna kurwa hondo imegani maibika sadza kutukwa maibika sadza mii makapedza huku dzedu mumaraini makapedza mombe dzevanhu mumaraini but nhasi unoda kubata vanhu kumeso kuti makarwa hondo kana makarwa hondo takakupai mademobilization fund muna 1980 mukapukuta vamwe venyu vakadzoka akapuwa mamwe muna 1987 mukapukuta mukapuwa ma 50 kg muna 1997 50000 dollars pamunhu mukapukuta right now mune life time pension yemawo veteran yamuri kudya varume pafeya takakubhadharai imimi imimi takakubhadharai hamuna right yekunga mutombotaura zvesacrifice yehondo mekuti takakubhadharai tinochema hama dzedu dzakafira musango tinochema hama dzedu dzakasara kudora uko hama dzedu dzakasara kuchimoiyo tinadzo hama dzakasara kunyadzonya dzisina zvadzakawana tisina compensation yakauya ndo vanhu vakarwa hondo ivavo ndo vanhu vakafira nyika ivavo vasina chavakawana kwete mimi makapiwa mari takubhadharai we paid you vanhu imimi takubhadharai we don't owe you a damn cent hatina kana cent ratinokuowai because we paid you nanhasi tiri kungobhadhara land makatora mukadzinga mafamazi handiti mukapinda nzara munyika because makatora land zvisina kurongeka hatina kuti musatore land munhu wese anoda land but makaitora zvisina kurongeka makatora land povha ina chinhu makatora ma 50 000 povha ina chinhu muri kutora mapension pamwedzi po vaina chinhu futi but munoda kutiudza kuti makarwa hondo muri masatanist hondo yamakarwa takakubhadharai varume takakubhadharai takakubai mademobilization uko mwana wezimbabwe ari kushupika mugere mutefetefe vanhu vanoda kuti kubata vanhu kumeso kuti vakarwa hondo ko isusu hama dzedu dzakarwa uko ko mombe dzedu dzamakapedza mumaruvhevho ko huku dzedu ko vana vamakatasa vaenda kuzvikoro ko vana sisi vedu vamakarepa mukasiya vana vasina vana baba tinawo vana vasina madzi baba vatingatoziyei baba vavo ndiani oonji ndikomureri gaba rinocheka baba vako vainzi ndikomureri gaba rinocheka hamene kwavakangoenda moenzi komureri mabhunu muchapera ndo baba vako hamene kwavakangoenda vana ivava havana vana baba up to now vakachengetwa nana mbuya vedu masiya mabata ana sisi vedu zvibharo imimi but nhasi munoda kutiudza kuti makarwa hundu yatakarwa ishoma yatakarwa ishoma here ero muri kumbunyikidza vanhu tax after tax bhadhara ichino bhadhara ichino pinda paboda pa unosiya 3600 kupinda munyika mako the whole of southern africa hakuna hakuna mutemo wakadaro the whole of southern africa unodrive upinda muswaziland umu hauna mari yaunobhadhara kungopinza mota chete nekubhanda nekudhindisa gate pass rako musouth africa kungopinza mota nekudhindisa gate pass botswana same thing uchingoenda but kupinda muzimbabwe is a crime uri mwana wemuzimbabwe itori mhosva dzoka munyika mako pinda munyika mako is a crime onzwa nzi nyika inovakwa nevana vayo murimbwa vanhu imimi hamusi vane venyika imimi we dai muri vene venyika maiita hanya nevanhu but munoziva kuti nguva yenyu yashoma munoziva kuti penyu pasara pashoma maakudyira kufa ndozvasara kangoma kenyu ngaakuririsa muri kuziva kuti inguva chete makaisa kiti mukona makavharira makure mukona mutangwa hako ka makadzinga he makadzingirira mutangwa ka makadzingirira kasukuwere makadzingirira muzembe vese vavako ka makavadzingirira ka mukati munosara muchiridza ngoma ridzai tione nedemo ngoma yenyu iyoyo taneta nekunyeperwa nevanhu vane mwoyo yakashindimara vanhu vasina hanya neruzhinji vanhu vanongofunga ivo nevana vavo vanhu vasina basa nepovo yezimbabwe vanomira vachinyepera povo yavari kuda kuti ivavhotere gore rino kune nzara regai muone muone vakubuda vakutanga kunyepa ipapa satanist munotanga kuda kunyebera kukota bhaibheri uye munhu arara kwandunge uko da kukota bhaibheri zvenhema munhu arara kwandunge usiku hwese uko da kuti nyepera vanoroya vana mbunyikidza vanhu maelection chayo unobira shamelessly kushaya nyadzi kwacho shoka kunongo kuratidza kuti vanhu havana ganda kumeso kushaya nyadzi kwekuti anda ora kana dai maida kubata vanhu kumeso chaiko ballot paper rinouya na 12 midnight zvakamboitika kupi izvozvo ballot paper 12 midnight eh, hatina control nezeki but zeki yakazara vana vezanu pira vana vari kutoenda kuzeki mazanu vega ega vana vemachief vakazara kuzeki but muda kumubata vanhu kumeso unda bai pana 12 midnight nekuziva kuti hamuna legitimacy vanhu havachakudei ende munotoziziva kuti vanhu havakudei people are sick and tired of zanu pf thieves basa rekuita macatch and release muchinyebera tasunga munhu muri kusiya mbavha dzakanuna vanenge vaida kuburitsa masecret enyu moponda hapana chisingaperi zviri kupera izvi zviri kupera tokuudzai nyange mukaita sei but zviri kupera chete ha 2020 damusike muri kunyepa imimi kunyepa yazoti hee 2030 ndenge ndichipo tokumamisa tokumamisa hamusi kuisika 2030 vanhu imimi garai makatozii